Vuina, kan thupui chu chanchin tha ka zah pui lo tih kha rawn sawi ka duh a, rawmbung khat chang sawmpar kuah khan tih hian kan hmu a, chanchin tha chu ka zah pui si lo va, tu pawh a ring apiang te tan chhandamna tura Pathian thil tih theihna a ni si a, a tirah Juda mi tan a ni a, tin, Greek mi tan pawh a lo ni leh a tih kan hmu a. Helai thu hi a ropui hle mai a, vawiinah kan ni tin nuna kan hman atan pawn a pawimawh hle ka ti a, chanchin tha zah pui loh. Tirhkoh Paula hian heti hun lai a ziah hun lai hian mifing tak tak te, sakhaw hrang hrang betu te an awm a, heti lai hian Kristianna kan tih chanchin tha kan tih hi a la upa vak lo a ni, umm a la upa vak lo ti ila. I Lal Isua Krista thih leh thawh atang a la rei over lo a ni. Thil thar a la nia, hria kha an la tam lo a ni chanchin tha hi. Chung karah chuan mi ropui tak tak te, mi thil ti thei hausa, mi fing lutuk Greek mi te, aw, Greek mi mi fing lutuk te, khang te kha an awm nuaih mai a ni. Khang karah khan ka zahpui lo a ti a ni. Kan ram hi han thlir ila, kan ram chu za ah za Kristian tih ten kan in chal thin a. Chanchin tha hi enge hre lo a pui pawh kan awm lo ang kan hre deuh vek ang. Amera chu hetah hian Vinny hian he thu hi ala nung reng a ni tih a kan han sawi duh na a chu kan nitin nunah biak inah te kan inkhawm a. Praise and Worship te kan nei a, hengah te chuan Pathian thu kan ngaithla a. Amaherawh chu Bible-in a lo sawingin a hunah pawh, a hun loah pawh hril tur kan nei a. A hun lo ti mela entir nainin thian ho titihna te, hnathawhna titih hona angah te, aa fiam thu te, biakin chhunga suih atana mawi lo te a lo awm thin a ni. Khatiang hunah tak khan chanchin tha hi kan zahpui loh a ngai a ni. tun hma deuh khan hetiang deuh hleka han awm hian chuan in lakris tih ten min sawi thin a ni a in lakris em mai saw chu a in lakris tih in min rel zui thin a ni ama erawh chu chanchin pakhat ka hriatah chuan a tak tak chu a ni lo ang a ih tehkhin thu aw thawnthu te pawh aniang chu kan han sawi ang a chu chu thianho hi an awm a ni. Thian hote kha an awm a, an tihtia ei ruk dan turte khan ngaihtuah nia an hnathawhnaah khan. Mahse an zinga pakhat khan he Bible chang hi a hre tlat a. He Bible chang hi a hriat tlat avangin, E chutiang ei rukna chu a tha lo e, kan tih tur a ni lo. Bible nun a inkal a ni, Pathian duh loh zawng a ni, tiin a ṭang ve tlat a. A tirah chuan a ṭhente khan an nuihzet a ni. Engati nge biakin chhung pawn ni lo a, te an ṭhian ho tih tih mai mai a nia, engati nge khatia a rawn inlak Kris tlat le tiin an nuih zo an an nuih saw a an relru pawh a ni maithei. Mahse, khatia a lo ṭan tlat nakhan a ṭhiante ṭhenkhat chuan, Khatia Isua ṭan tlat na nana chu beiseina an lo nei amah khan an thuruk an harsata te an lo hrilh a nih chu. Chuti khawp chuan Isua Krista a ṭanna avang khan a tirah nui sawm mah se, a ṭhian te erawh chuan a hnuah e Pathian mi tak tak a ni, Pathian mi tak a ni tiin an harsatna te an thlen a, a zahpui loh zia, a zahpui lo chanchin tha kha a rinawmzia leh a dikzia kha a rawn lang a, innghahna tlak a nih zia a tarlang a. Khapa khan, innghahna tlak a nih zia a tarlan rual khan miten beiseina an rawn nei a, an nunah chanchin tha, Pathian thil tih theihna, Pathian duhzawng, Pathiana enge a ninhlanna tak tak an nuna kha a rawn thlen phah ta beiseina a siamsak zawk a ni. He thil hi a pawimawh hle mai. Kan nitin nunah pawh thianten biak biakinah Praise and Worship te kan ngaia Pathian thute kan ngaithla kan lo Amen dual dual thin. Amaherawhchu chu biakin pawn kan han chhuak a, khatiang hunah tak khan thil dang Pathian thu ni lote fiamthute an lo thaw a, zu chungchangte emaw, Engtin an fiamthu Pathian biakin a Pathian ngaihthlak atana mawilote kan lo nuihpui thin a ni, kan lo zawm ve mai thin a ni. Mahse khang hunah tak kha a ni chanchin tha kan zahpui lohna chu. Chanchin tha tih hian thu a ni miah lo a, thu a ni miah lo a ti mai ila, thu a ni ringawt lo a, thusawi a ni ringawt lova a taka nunpui Krista vawn tlatna a ni a, Krista duhzawnga awm tlatna a ni. Chuvang chuanin kan hnathawhna a ni emaw, khawi eng emaw thil tih pawh a lo ni thei. Khatiang hmunah khan Krista hretu, Krista ringtu, Krista chenchilh, Krista thu zawmtu kan lo nih tlat ngamna hi hei hi a ni, chanchin tha kan zahpui lohna chu. Min fiamthun lo tho a, ni e, a lai ta lawm tia chanchin thain a inmawi lo ah te pawh, kan lo fiam thu ve mai a, kan lo nawi ve mai hian a hun leh hmuna lawm kan ti a, mahse heng hmunah pawh hian uan lo tur, fiam thu lo tur tihna lam ni loin thu tak tun tur tihna lam pawh ni chuang lovin Krista zia chanchin thanin a inmil nun khawi hmunah pawh kan nei a ngai a ni. Fiam thu kan lo tho nih pawn Eng eng emaw kan lo sawi nih pawn chanchin tha nena inkalh ni lo, chanchin tha nena inmil thlapin kan nung thin tur a ni. Miten in la Krist min lo ti ang tia zahpui avanga chanchin tha nena inmil loha lo tawng chhuah mai te, chanchin tha nena inmil loha lo nun lo hman mai te tiang te hi a dik lo a. Lal Isua Krista kha han thlir ila. Isua Krista kha lei leh van siamtu lal ber a ni. Amaherawh chu mual pho takin Kraws ah khan khai ka an inawm a, misual ber te an hrem dan hmangin hrem a ni. Lal ber a ni, mahse a mual pho a ni. Misual ber an hrem dan angin han ngaih tawh ta ila, Aizawla te pawh chumi chu misual a nia, A mual pho hle mai. Maw kan lo zahpui thin a, kan lo ngei thin a ni. Khatiang chiah khan Lal Isua Krista kha misual ber chan changin mi fel tak ni si, mi thianghlim tak ni si kha misual ber ber dinhmunah nang leh kei aiawhin Kraws ah khen ve nia. Chutah saruakin kawr pawh ha lo, kekawr pawh ha lo. mual phûk takin Kraws ah khan khai kân a ni. Lei leh vân lal ber ni si kha. Chuti khawp chuan he chanchin ṭha atan hian a nuna hlan a ni. Chuvang chuan Lal Isua Krista pawh a zahpui si loh chuan keini pawh Lal Isua Krista nun, nun duhawm Pathian thu zawm tlat mi ten min inla Kris min lo ti nih pawn ni e ka Kris alawm tih mai tur a va inla Kris ve an lo ti nih pawn umm ka Kris alawm a chhan chu ka zahpui lo a ni. Isua pawh a mual phu theih ang berin kan tan a nuna hlan a, engatinge ka zahpui bik ang? Zahpui tur ka ni lo. Khawi hmunah pawh chanchin thanin a inmil, chanchin thanin a inrem nun nei turin kan hun leh nite kan hman a ngai a. Hetia chanchin tha kan lo zahpui loh hian thil pakhat chu a tirah chuan min lo nuih a ni maithei. Mahse, a hnuah beiseina keimahniah an lo nei leh ngei ngei dawn a ni. Chanchin tha hi biakinna chhung atan chauh a ni lo a, devotion atan chauh a ni lo a, kan nun pumpui atan chanchin tha hi a lo ni tur a ni. Chuvang chuan Terkawpula pawn a lo sawi a, a zahpui lo a ni. Vawinia hei hi kan thinlungah kan lak luh thar a ngai hle mai. Chanchin tha zahpui lo tu, chanchin tha mualpho pui ngam, chanchin tha tih hi a sawi a sawi ringawt a ni lo nunah a lang tur a ni chu chanchin tha chu eng nge tih chuan krista nun a ni krista nun keimahni alo alo lan hian chanchin tha kan lo hril thin a ni lal isu krista vang kan hna kan lo ei ruk lo te kan tawngkam tin reng pathian duh zawng pawm tlak alo ni te hian krista chu chu chanchin tha Krista chanchin tha chu kan lo zahpui lo zawk dawn a ni. A chang chun rinhlelhna te a rawn awm ang. A ka ti dik lo a niang a, Krista keimah lang chhuak lo ka nun a chaw pawlh si, ka famkim lo si, min min lo sawisel dawn se sawiselna tur ka ngah si i lo inti puan mai thei. Mahse, Miten an thlir na turah chi khan in nghat lo la, Pathianin chanchin tha hril turin a tir tawh che a. Chu chanchin tha hril turin ram zawng zawnga hnamtin hnenah thu pek min pe tawh a ni. Chu chanchin tha chu i hril danah I nunpui danah a lo famkim tawk lo a ni mai thei. Mahse, Terkaw Pula chuan, A kim loin kan hrilh a ti, a kim loin kan hria a ti. I famkim dawn lo, kha chanchin tha khan i famkim pui kher dawn lo. Mahse, famkim lo mah la, Lali chuan thu a min pek angin, Chanchin tha hril tur kan nia, kan nun pum puiah famkim lo tak chungin it's ok kan tih kha it's ok. A lo famkim lo a ni pawn a pawi lo. Khap pui lo chung khan hril rawh, zah pui suh, i tlin lohna avang khan insi suh, hreh suh, zak suh, i tling lo chung chung pawh khan zah pui lovin i lo mualpho pui a nih dawn pawn a pawih lo ka mualpho mai ang tiin chanchin tha tan ke pen zel ang che. Next video ah ka inhmu dawn nia.